Clwb 77. Nawr, ni wedi bod yn sôn am bywyd cynnar Iesu. Rydych chi'n cofio? Ni'n sôn am y dau stori yn y Beibl sydd yn sôn am Iesu pan oedd e'n plentyn. Oedd Iesu, oedd un stori'n sôn am pam oedd e'n babi, oedd e'n wyth diwrnod oed, ac oedd yr un arall yn sôn am pam oedd e'n deuddeg flwydd oed. Chi'n cofio, oedd Mair a Joseph wedi meddwl bod Iesu wedi mynd ar goll, ac oedd nhw wedi mynd i edrych amdano fe, a lle oedd e? Oedd e yn y teml yn dysgu am Dyw. Ond wedyn, oedd Iesu jyst wedi tyfu lan fel, fel bachgen normal, a ni ddim rili'n really gwybod beth oedd e'n neud. Achos yr holl straeon yn y Beibl pan oedd e'n sôn am y pethau oedd Iesu'n neud a pethau oedd Iesu yn dweud, oedd yr holl peth wedi digwydd pan oedd Iesu yn 30 mlwydd oed. Felly oedd e'n eitha hen wedyn, 30 mlwydd oed, oedd e'n wedi dechrau wneud yr holl waith Jyst ffantastig oedd e 'di wneud. Ond oedd rhywbeth sbesial wedi digwydd cyn iddo fe dechrau ei waith. Oedd Iesu wedi cael ei bedyddio. Nawr, beth ydy'r gair yna meddwl? Bedyddio, beth ydy'n meddwl? A dwi'n mynd, dwi mynd i sbonio beth mae'r gair yn meddwl a pam oedd Iesu wedi cael ei bedyddio. A bod pobl fel fi a'r Cresnogion i gyd Yn cael ei bedyddio heddi hefyd. Cyn i fi esbonio beth yw e, dw i, dych chi'n gwybod bod mae rhai capeli, mae yna fel pwll nofio yn y capel. Mae'n swnio'n od, ydy e? A mae'r capel yma, lle ni'n ffilmio heddi, mae yna pwll yn y capel yma. Chi eisiau gweld? Dyma ni. Hww! Waw! Dyma ni yn y pwll bedyddio! Ond pam oes pwll bedyddio mewn rhai capeli? Wel, mae yna Cristnogion yn cael eu bedyddio heddi hefyd. Ni'n mynd i dangos clip mewn eiliad o Iesu yn cael ei bedyddio ac yy flynyddoedd yn ôl. Ond mae Cristnogion heddi dal yn cael eu bedyddio. Ond pam ydyn nhw'n cael eu bedyddio? Wel, mae'r pwll yn cael ei llenwi gyda dŵr, a wedyn beth sy'n digwydd, mae 'na, mae 'na dau person yn sefyll gyda chi, ac wrth i chi mynd lawr i mewn i'r dŵr, mae'n symbol o eich bywyd, eich hen bywyd yn, yn diflannu, yn mynd i ffwrdd. Ac wrth i chi dod nôl lan allan o'r ddŵr, Mae'n symbol o bywyd newydd mewn Iesu. Nawr, mae clip dyn ni nawr o Iesu yn cael ei bedyddio, achos mae Iesu wedi wneud hyn yn barod, a dyna pam mae Cristnogion yn cael ei bedyddio, i, i wneud yr un peth fel bod Iesu yn wneud. Felly, Dyma'r clip. Galwodd Ioan ar yr holl bobl. Paratowch! Paratowch! Mae rhywun arbennig yn dod! Pwy sy'n dod? Holodd y bobl. Mae rhywun arbennig yn dod oddi wrth ddiw, atebodd Ioan. Sut ddylen ni baratoi? Holodd y bobl. Dwedwch sori am y pethau drwg a wnaethoch, dwedodd Iwan wrthyn nhw, a dewch at yr afon er mwyn cael eich bedyddio. Un diwrnod, gwelodd Iwan bod Iesu'n dod tuag ato. Roedd yn gwybod ar unwaith bod Duw wedi anfod y person arbennig hwn roedd wedi addo. ac Iesu oedd hwnnw. Yn bedyddiaf i, y Iesu wrth Ioan. Ond yn arbennig Dyw i ti, meddai Ioan, fedra i mod o fedyddio di. Dyna mae Dyw ei eisiau, dwedodd Iesu wrtho. Felly aeth Ioan ati i fedyddio Iesu. Yna, digwyddodd dau beth pwysig. Ymddangosodd y deryn gwyn hardd a gaeth i orffen hapus ar Iesu i ddangos fod yr Ysbryd Glân yno i helpu Iesu. Yna, clywodd llais tyner Duw yn dweud, Iesu yw fy mab, ac rwy'n falch iawn ohono. Wel am stori! Stori am Iesu yn cael ei bedyddio. Ac os chi 'di gweld, wrth i Iesu dod allan o'r dŵr, oedd colomyn 'di dod lawr o'r nefoedd, fel symbol o Duw yn dweud, bod e'n bles iawn gyda'r Iesu a bod e mor hapus yn ei Fab ac fod Iesu nawr yn barod i mynd i wneud a dechrau ei waith. Ac mae Cristnogion dal yn dilyn enghraifft Iesu heddi. Mae pobl dal yn cael eu bedyddio mewn pwll fel hyn. Ac i dweud y gwir, ces i fy mbedyddio yn y pwll yma. Ar y, ar y pwll yma, tua, o, tua tri neu pedwar flwyddyn yn ôl, o'n i'n eitha hen yn cael fy, fy, fy dyddio. Ond oedd e'n, oedd e jyst yn ffantastig. Oedd fy holl teulu wedi dod, oedd ffrindiau wedi dod, i gyd yn y capel. i gweld fi, fi yn wneud y symbol yma o dechrau bywyd newydd yn Iesu. Ac oedd e jyst yn, oedd e'n teimlad mor wych. Nes i ddim gweld y colomen, ond o'n i'n gallu teimlo'r Ysbryd Glân yn dod i byw ynddo, ynddo i, bod Iesu gyda fi pob dydd, a dwi'n gwybod nawr bod Iesu gyda fi trwy'r amser. Ond y problem sy 'da fi nawr, ma' raid fi roi'r pwll nôl, a roi popeth nôl felly ma' nhw'n gallu defnyddio'r adeilad yma fel capel. Ond ma' 'na lot o waith. Dwi'n meddwl bod angen ffrindiau 'da fi. Ffrindiau, dewch i helpu! Welwn ni chi wythnos nesaf. Hwyl! Hwyl!